रहै छथिन शरीर के बनावट कनि फुर्ती मे काम करे वाला होइ छथिन कनि फटाफट बाजै वाला होइ छथिन हुनका सबके पूरा छाला रुखा के सुरखा भेल रहै छै हुनका सबके जादातर देखबै तऽ ई जोड़ो के दर्द हाथ पैर के ई सब ज्वइंट ई सब मे दर्द पैर के दर्द ई सब कनि शरीर मे भेल रहै छै ओहि लए बात प्रकृति के जादातर एगो एज के हिसाबसँ बुढ़ापा में बात प्रकृति रहै छै बचपन में लोक के कफ बेसी भेल रहै छै तऽ कफ बाल बूढ़ बच्चा के लक्षण होइ छै बेसी जवानी मे पित्त प्रकृति के लोक के लक्षण होइ छै तऽ पित्त हाइ रहै छै आ बुढ़ापा मे लोक के वात बढ़ल रहै छै तहिना भोर मे लोक के कफ बेसी भेल रहै छै दिन मे पित्त बेसी बढ़ल रहै छै आ राति मे वात बढ़ल रहै छथिन

आ ओकर बाद ओ गरम प्रकृतिके सेहो होइ छै तिलके तेल तऽ बातके लेल सभसँ बढ़िआँ छै तिलके तेल अगर मिलल तऽ खानामे यूज कऽ सकै छियै जेनाकि दालिमे मिला कऽ या रोटीमे लगा कऽ बेसी पका कऽ नहि या खानो बनबैमे नहि तऽ कच्चा तेल कनि खानामे मिक्स कऽ कऽ खा सकै छथिन बहुत बढ़िया रहै छै बात प्रकृति के लेल अगर जे एरिया मे जे तेल मिले छै सेहे यूज कऽ सकै छै जेना सरसो तेल छै तऽ सरसो तेल नहि तऽ घीओ खा सकै छथिन नहि तऽ मूगफली तेल नारियल तेल जतय जे मिलै छै से तेल वात के रोग के लेल कनि मनि तेल खेला से अथी नहि होइ छै लेकिन वात वाला सबके लेल तेल खेनाइ बढ़िया होइ छै ओकर बाद मालिश बहुत बढ़िया छै शरीर मे तेल के मालिश वात रोग वाला लोक सबके बात नहि गुण वाला लोक सबके एगो बुढ़ापा एगो टाइम पर तऽ बात बढ़ले रहे छै तऽ ओहिमे तेल के मालिश बहुत बढ़िया होइ छै हल्का गरम तेल चाहे कि शरीर में तेल के मालिश बहुत बढ़िया रहे छै ओहनो दबेनाइयो हाथ पैर दबेनाइयो बहुत बढ़िया रहे छै कनि खानामे हमेशा गरम चीज खेबाक चाही ठंडा लगैके जल्दी तऽ कखनो भी कनि खाना एकदम ताजा गरम गरमे खाना खेबाक चाही बेसी ठंडा चीज सब नहि खेबाक चाही सएह सब छै खानामे हुनका सबके सबसँ बढ़िआँ रहै छै नुनगर मीठ आरो खट्टा ई तीनटा चीज खा सकै छथिन वात वाला लोक सब जेना पित्त वाला सबके दोसर खाय के रहै छै तेना वात वाला सबके ई तीनटा खाना चीज बढ़िया रहै छै वात वाला सबके कनि टेंशन भेल रहै छै तऽ हल्का माथ मे तेल लगेनाइ बहुत बढ़िया रहै छै कनिके उ अगर नाक मे एना छोटकी उंगरी से सेहो हल्का तेल लऽ के एना हल्का हल्का नाक मे तेल कखनो क कान मे तेल लऽ सकै छथिन नै किछ तऽ राति मे सुतै काल मे पैर के तरबा मे तेल के मालिश केनाइयो बहुत बढ़िया होइ छै वात वाला लोक सबके या नहाय से पहिलहो शरीर मे तेल के मालिश कऽ कऽ अब आदमी नहे लाइयो बहुत बढ़िया होइ छै सकै छथिन तऽ तऽ ये आ खाना मे हमेशा सब चीज बराबर बराबर हिसाब से खेबै तऽ भात वाला लोग के बहुत बढ़िया होइ छै मतलब एक चौथाई भात एक चौथाई दाल तऽ एक चौथाई तरकारी तऽ एक चौथाई साग सब्जी चटनी अचार ई सब मे मिला कऽ नेपाली अचार जे बनबै छै तऽ जेना जे होस सब मिला कऽ खेबै तऽ उ बहुत बढ़िया होइ छथिन बार्थो वाला लोग सबके लेल स्वास्थ्य वाला लोग सबके बहुत बेसी कसरत व्यायामो नहीं करवाक चाही हल्का कम करवाक चाही बरू प्राणायाम ई सब योगा मेडिटेशन बहुत बढ़िया होइ छै बात वाला लोग सबके लेल कनी बहुते मेहनत केला से आरो बॉडी में बात बढ़ जाए छै तऽ आरो टेंशन बढ़ऽ लगे छै हल्का बहुते ओवर मेहनत नहीं करवाक चाही आशा करै छी अहाँ सबके ई सिम्पल बात के हल्का एक्सप्लेनेशन नीक लागल हैत अपन आशीर्वाद दैत रहब पूरा वीडियो जरूर देखल करब धन्यवाद गोर लागै छी